Sara ta' tajba minn hawn ftit ser jibda prime time il-lejla. Il-lejla ser nospita lil Daphne Gatt, żeffina u koreografa. Lil Daphne rajniha fuq il-palk tal-ikbar spettakli li għandna f'Malta u mhux f'Malta biss. Daphne meta kienet tfal ma kontx tara tiżfen anzi kont ara tilgħab il-futbol tad-dar dejjem jinkwitaw li ħa tweġġa'. Kif tistgħu timmaġinaw waqt spettaklu ta' żfin jiġri x'jiġri l-ispettaklu jrid jieqpa' għaddej jiġifieri ż-żeffiena jridu jibqgħu jiżfnu. Però għal Daphne li ma kienet l-agħar sitwazzjoni fuq il-palk u xorta waħda kellha tiqpa' tiżfen. Insiru nafu minn hawn ftit ieħor għax il-Daphne ħa niltaqgħu magħha minn hawn ftit tas-sekondi oħra. Prime Time ħa jibda issa.

Is-sena tat-tajba, nilqagħkom għal Prime Time, illum jibda l-weekend, min jaf kemm minnkom ikunu qegħdin jistennew il-weekend biex ikollhom naqra iktar ħin f'idejhom. Dan il-weekend tiċċelebra l-birthday Dolly Parton, tagħlaq 77 sena, biex inkun preċiż għalqet il-birthday ilbieraħ, però apparentement għandha xi party kbir ħafna organizzat għal dan il-weekend. Taċċajt għax jien ma rċevejtx invit. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi, żeffiena u koreografa. Il-kulur favorit tagħha huwa l-iswed u twieldet taħt l-issilla ta' Aries. Nilqa' miegħi lil Daphne Gatt. Hello Daphne, kif int?
All right, tajba. Is-sena tat-tajba. Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Nel, waslet Daphne. Hello, Nel.
Bħalissa jkun il-ħin li torqod. Ġifieri ma torux ħafna, eh, rajta? Ma tantx tidilha torqod.
Iżaħek. Le ma tikdimx dik, ma tiħdimx dik. Ma bil-Malti jgħidu kell priqet. La tqajmu.
Tortijaj kienet.
Defni għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Mela, Isem u kun jom. Defni Gatt.
Defni Gatt. Data ta' twelid. Twelve, four, nineteen eighty eight. Jiġifieri inti tiġi Aries. Eżatt, hekk hu.
Jgħidu normalment Aries huma nisa b'personalità b'saħħitha ħafna. Alpha females jgħidulhom. Hekk naħseb ta. U kull fejn imorru jimlew kullimkien b'enerġija pożittiva. Mela vera.
Taqbel? Naqbel, naqbel. Fejn int imwielda, Def?
Il-Pietà.
Pietà.
Residenti? Bħalissa Marsaskala. Marsaskala,
professjoni.
Żeffiena u korjografa. Żeffiena u korjografa. Daphne, tad-dar qaluli li meta kont tfal ma kontx tarak tiżfen.
Le. Fil-fatt meta kont tifla kont sportiva ħafna, kont inħobb nilgħab ħafna ħafna l-futbol. U dejjem jinkwitaw li ħa tweġġa'. U l-mummy eżatt dejjem tink. Għada sa llum il-ġurnata ta' tinkwita li ħa nweġġa' l-mummy. Però mbagħad il-mummy ddeċidiet li kienet biex toħodni lesin ta' żfin. U jiena. Mill-ewwel aċċettajt imma kont jew kont xettika? Iwa ta. Mill-ewwel aċċettajt.
Għedt ħa nipprova żfin ukoll mela xi kont nilgħab in-netball, kont nilgħab il-futbol. Niġri, mmur l-athletics, ġifieri kont nagħmel bażikament kważi kollox. U għedt għalfejn le. U mort l-ewwel lesson tiegħi ta' żfin. U ta' tfal li kont, l-ewwel lezzjoni ta' żfin, l-ewwel spettaklu li kellkom, mill-ewwel ħassejt li hija l-ħaġa tiegħek? Iva, ħadt pjaċir kont. Ma, ifhimni, dak iż-żmien ma kontx ħsibt li ħa nibqa' niżfen sal-lum il-ġurnata, sa 34 sena. Però, iva, kont ħadt pjaċir. U kont bqajt nisfen, fil-fatt qed nisfen sal-lum il-ġurnata. Daphne, għall-konversazzjoni tagħna llum ħa nużaw apparat sofistikat ħafna, qiegħed qudiemek. Ajma ħej mela.
Dak, dawk il-buttuni kull darba li tafashom ħa jitilqu filmati fuq l-iscreens tagħna li dawn il-filmati mbagħad ovvjament ħa jinstigaw konversazzjoni bejnietna għax kull kelma li ħa naraw kollha għandhom tifsira partikolari jew inkella ħa jwassluna għal esperjenza partikolari. Ftehmna. Ħa nħalli f'idejk biex tagħfas. Hm.
Mela, naħseb ħa nibda b'tan-nofs, ha? Ħa nħalli f'idejk jiena.
Mela ħa nibda b'tan-nofs. Tlaqna!
Prestazzjoni, dik li bl-Ingliż jgħidulha performance.
Mela, ovvjament kull performance hija importanti u qabel kull performance aħna Nibdew billi nagħmlu daqsxejn ta' warm up. Jiġifieri wara l-kwinti qabel show, x'ikun hemm għaddej? As in, ovvjament kulħadd jagħmel il-make up, jilbes il-kostum, imma intom iż-żeffiena fiżikament kif tippreparaw? Mela l-ewwel nibdew billi nagħmlu daqsxejn warm up tajjeb, u mbagħad immorru nbiddlu l-kostum normalment. Wara li nbiddlu l-kostum, noħorġu nagħmlu l-aħħar daqsxejn warm up. And we, aħna ovvjament bħala għalliema, meta jkollna l-istudenti magħna, we hype up the students before they go on stage. Qabel titla' fuq il-palk, tibqa' soċjevoli jew l-eċitament jirkbek? Ara, eċitata nkun dejjem jien, ġifieri mhux għax ili niżfen l-eċitament telaq, anzi, għadni nkun eċitata. Illum il-ġurnata kważi kważi għadni nkun eċitata aktar minn qabel. Għaliex imma?
Għax meta kont Nisfen jiena kont as in I was the dancer. Kont inkun nieħu ħsieb li koreografija nafha sewwa, nieħu ħsieb tiegħi innifsi u kont nitla' on stage nagħmel il-biċċa xogħol tiegħi. Illum il-ġurnata ovvjament li l-iskola hija tiegħi inkun moħħni fl-istudenti, moħħni f'x'qed nagħmel jiena. Allura issa l-eċċitament qisu żdied. U l-istudenti jindunaw li tkun eċċitata jew le? Nipprova ma nurihomx.
biex ma naffettwax lilhom ovvjament. Tipprova żżomm l-anzjetà kollha għalik biex huma tħallihom liberi kemm jista' jkun. Qed jgħiduli li wasal il-ħin biex nagħfsu buttun oħra.
All right, tlaqna. All right? F'idejk.
Tango! Ġie l-isfin f'tango?
Ma tantx nieħu gost nisma' dil-kelma ngħidlek il-verità. Intom iż-żeffiena waqt spettaklu jiġri x'jiġri trid tibqa' għaddejja. Ekku.
Żifna tango diffiċli tinżiegħha, partikolari l-isfin. Na, le, ma nistax. X'ġaralek, x'ġara?
Mela bażikament, Kellna press conference, kien it-twenty fifth anniversary tal-Jada. So kienna Felix Ħalili u l-Clayton biex niżfnu din iż-żifna tango. All right? U konna jiena u Clayton bażikament fin-nofs tal-kamra u madwarna, Kien hemm il-press. Ġurnalisti, ġurnalisti, għax di ridet tidher fuq l-aħbarijiet, ġifieri da kien literally ħajagħmel promotion b'dil performance, promotion ta' show b'dil performance. U jien u Clayton ħriġna u kont libsa niftakar korset u dublet. U waqt li konna għaddejjin qed nisfnu kellna lift. Clayton kellu jdawwarni. Jiġifieri prattikament kellu jgħollik. Kellu jdawwarni, hekk insomma, kont nagħmel back bend u jibqa' jdawwarni. U waqt li qed idawwarni dal-korset kien strapless u kif spiċċajt hekk landing position, spiċċajt bil-korset hawn isfel. X'għamilt?
Dak il-ħin ippanikjajt ovvjament, klejt inġibidni lejh, għolli l-korset. Kollox f'ħakka t'għajn. Mela, għolli l-korset, bqajna niżfnu ovvjament u ftit wara dal-accident, Ngħolli saqajja, kif jgħid saqajja, u tqaċċat lil Żarbun ukoll. Jiġifieri mhux talli kellek il-korset talli dakinhar ukoll anki żemm. Tista' timmaġina
x'riklama Melbina kien dik in-nhar. Daphne, darba konna qed nitkellmu fil-passat u kont għedtli li wara performance, wara show, ħafna drabi ssibha diffiċli biex torqod. Hija mħabba l-adrenalina, nkun għadni eċitata, hekk performance tmur tajjeb tkun għadek happy, allura taf kif, immur id-dar u ma nkunx nista' norqod. Dejjem għandi dawk is-satej sakemm biex norqod.
Baroness is a low in fat lactose free cheese which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Daphne, għandi filmat tiegħek. Naħseb ħajħodna lura xi seba' tmien snin. Jekk mhux sejjer żball, l-ewwel programm tiegħi fejn qatt kont mistidna fuqu, fejn kont qatt żeffiena fuqu. Ħa naraħ flimkien.

Biex penġiekom.
Biex penġiena.
Però l-ikbar kedda kienet. Kif morna d-dar nitħassru.
X'kien ġara? Saqsi lil Poli lil ommi lil ommi. Kemm orkot wara dal-programm. Ma setax jitlaq.
Ma seta' jitlaq b'xejn. Ovvjament jiena xagħri blond u kelli dak ix-xagħar iswed ara hemmhekk.
Dik li qiegħda fuq warranty bħalissa. Eżatt, u kien kollu 'l fuq hekk. Allura biex ħallejt dak ix-xagħar l-ewwel kelli nagħmel il-conditioner biex jinżel ix-xagħar. Eżatt. U mbagħad rasi fis-sink u Polly torok. U mbagħad fix-shower jiena norok quddiem u Polly torok wara. Jiġifieri wara dakinhar żgur li sibtha diffiċli biex torqod. U dobt ma rqadtx għax għaġġa hemmhekk. Daphne, Għamilna ħafna riċerka, qallibna 'l hemm u qallibna 'l hawn, u sibna dar-ritratt tiegħek li ħa narawh minn hawn ftit ieħor min jaf kemm it-telespettaturi ħa jgħiru għalik. Eh, Johnny Depp!
Dak fejn iltqajt miegħu?
Mela, Johnny Depp ara, ili, ili ffissata fuq Johnny Depp jien meta kont, minn meta kont l-iskola. Jiġifieri f'għen kbira. Eżatt, f'għen kbira ta' Johnny Depp. U niftakar kont qed inqalleb fuq l-internet u kien hemm miktub li l-Hollywood Vampires ħa jagħmlu tour. U jiena b'fittixt naqa' msomma u mort dat-tour Scotland. Biex iltqajt magħhom. Imma mbagħad kif iltqajt magħhom? Tajt VIP pass li kien jiswa ħafna ħafna flus. U inti kellek l-opportunità li tiltaqa' mal-membri kollha tal-band. U dħalt, eżatt, u dħalt backstage qabel beda l-concert ovvjament. Ara qalbek kif bdiet tħabbat.
Ħafna. Kellmek x'qallek?
Eżatt, mela hi l-meet and greet kienet kien hemm il-membri tal-band kollha u toħdilhom b'idejhom one by one u tkellimhom. U Johnny Depp insert dak il-aħħar biex tgħaxxaq biex reċitament. Ara l-membri l-oħra kif kellimthom. Il-membri l-oħra kollha ċup ċup ċup ċup ħadtilhom b'idejhom. Infatti kif inżilt Malta mbagħad hi qalli Alice Cooper inti. Kif tlift l-opportunità li tieħu ritratt miegħu. Imma tant ridt niltaqa' ma' Johnny Depp li qaddejthom hekk u kif rajt lil Johnny Depp ovvjament waqaf, beda jżommli jdejja, kellimtu. Jgħidilhom issa xbin kemm hu dħuli, veru? Dħuli ħafna ħafna ħafna. Tajtu gift żgħir ukoll, u beda jgħannaqni, ħadt ir-ritratti, mela kollox, komplut. Daphne, Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura, ħa nagħfsu l-buttuna li jmiss, min jaf fejn ser toħodna, ibqgħu hemmhekk.
Għandek imnieħrek implukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopop Ommi Ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' soppa b'ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata, grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment.

u uża kontenituri, platti u aċċessorji oħra li jistgħu jibqgħu jintużaw. Agħżel li tissepara l-iskart biex eventwalment jiġi riċiklat. Evita li tieħu miegħek fil-kampanja ikel proċessat u agħżel ikel naturali tal-istaġun. Bi ftit kreattività u ħsieb, il-fdalijiet tal-ikel ta' fost il-ġimgħa tista' titrasformhom fi snacks appetitużi għall-piknik tiegħek.

Nilqakom lura għal Prime Time bdejna l-weekend flimkien ma' Daphne Gatt li hija żeffina u koreografa lil Daphne rajniha fuq l-ikbar fuq il-palk tal-ikbar spettakli li għandna f'pajjiżna. Rajna ritratti ta' Daphne qabel ma morna r-riklami rajniha titgħanna u cozy cozy ma' Johnny Depp min jaf kemm kien hemm mid-dar li bdew jgħiru għalik. Daphne, wasal il-ħin biex nagħfsu buttuna oħra. Ħa naraw fejn ħa toħodna. No option, l-aħħar waħda fadal. L-aħħar waħda fadal?
Yes. Tlaqna. Id-Danimarka. Sejra d-Danimarka. Sejra d-Danimarka. Meta sejra?
Fil-25 ta' Ġunju. Għandek sfida ibsa tistendik id-Danimarka? Eżatt, ħanoħroġ daqsxejn mill-comfort zone issa did-darba. Ħa nkun qed nagħmel Hawaiian Man.
Hawaiian Man hija serje ta' dixxiplini sportivi differenti wara xulxin, le? Eżatt, l-ewwel tibda bis-swimming, u mbagħad titla' tagħmel il-bike, u mbagħad fl-aħħar hemm ir-running. Din hija sfida ta' stoffa, sfida li trid tipprepara ħafna għaliha. Eżatt, fil-fatt ilna nittrenjaw actually minn Settembru. li għadda.
Minn Settembru li għadda. B'mod normali din l-isfida d-durata tagħha kemm iddum bħala ħin? Mela,
inti bażikament trid tagħmel 1.9 kilometres swim, titla' tagħmel 90 kilometres bike, u mbagħad wara l-bike għandek 21.1 kilometer run. U trid tagħmilha kollha f'eight and a half hours. Jiġifieri l-massimu li tista' ddum huwa tmien sigħat u nofs, però għal kull dixxiplina xorta jkollok limitu, le? Ikollok, eżatt, cut-out time jgħidulu. Jiġifieri jekk pereżempju s-swimming iddum iddum iktar, ovvjament you will be disqualified. Mingħajr ma ttini d-dettalji, f'moħħok għandek mira kemm trid iddum biex tagħmilhom kollha? Ifhimni, għandi target, mela għandi ħin. Nipprova nagħmilha mqar taħt is-seven hours, let's say six point five. Dik hija l-mira tiegħek. Eżatt. Issa lili qaluli tad-dar li normalment anki f'Awwissu inti tgorr li l-baħar ikun kiesaħ pero dis-sena.
Eżatt, jiena bażikament kont waħda minn dawk li biex ninżel ngħum nibqa' fix-xemx, ibqa' fix-xemx u biex ninżel ngħum kont nħoss il-baħar kiesaħ u taf kif. Issa llum il-ġurnata f'Diċembru il-coach, Li ovvjament il-partner tiegħi jgħidli ilbes dik il-wetsuit ħa mmorru ngħumu.
Bil-bram b'kollox, eh, ġifieri. Ġifieri filli nibża' ngħum f'Awwissu, filli issa pereżempju Boxing Day
għamilna three kilometres. Inżiltu tgħumu xorta waħda. Eżatt. Daphne, jien nawguralek ir-risq għal din l-isfida tiegħek, irrid nisma' d-dettalji kollha ladarba tgħaddi, ġifieri erġa' qiegħda mistiedna hawnhekk la tgħaddi l-Hava Ironman ħa tiġi hawnhekk ħalli tgħidilna naqra kif mort.
Awguri. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Grazzi għal Fior di Vita Baroness, għalik għandna numru ta' prodotti Baroness biex għalkemm xorta waħda tkun qiegħda tikol ikliet appetitużi xorta waħda tkun qiegħda tikkontrolla l-ammont ta' xaħmijiet, kif ukoll grazzi għall-Berocca Għalik għandha numru ta' vitamini biex dejjem taffaċċa l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għall-yogiti, għalik għandha numru ta' tejiet biex hekk tagħlaq il-ġurnata b'mod rilassanti m'hemm xejn isbaħ minn naqra te tajba, kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge, għalik għandna ktieb ta' riċetti bil fuq minn 60 riċetta kollha kemm huma tajbin però kollha kemm huma vera healthy u vera nieqsin mix-xaħmijiet eċċetera jiġifieri ma tħossikx guilty jekk tkun qed tikolhom. Grazzi ħafna Daphne. Thank you inti Owen.
Is-serata t-tajba.
Lilkom it-telespettaturi nawguralkom il-weekend it-tajjeb, ħa nagħmel appuntament għal magħkom għal għada però qabel infakkarkom li jekk għandkom kelb jew qattus id-dar għandna kompetizzjoni għaddejja li għandna kompetizzjoni għaddejja mmirata għalikom. Irridu naraw il-klieb u l-qtates tagħkom f'ritratti bit-tema Il-Karnival. Il-Karnival ta' Malta ħa jirritorna minn hawn u ftit tal-ġimgħat oħra, ħa jirritorna bil-kbir u aħna nixtiequ niċċelebraw magħkom billi tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Tagħmlu xejn biex iddejqu l-klieb u l-qtates tagħkom, araw li tużaw it-teknoloġija u tużaw il-kreattività. Ir-ritratt tistgħu tibagħtuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella fuq Instagram, owenbonnici.tv. Ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, nawguralkom is-serata t-tajba, grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli x'nilbes u niltaqgħu għada. Ciao! Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.

Jirringrazzja lil. Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.